Ber omegina ki lumegina, kaka lwo, ludito kal kwaro, ludito rwodi ma gurumo lobo pa lwok-ko ducu, an amoto wun i nino matin, acwalo pwoc, jojokka malo, abila mugwoko kwariwa oto to tiyo. Awaco ni, Wutel iwu yo, wek wutel kaka maber. I dog gang kacel acel ma ladit rwot acel acel tye iye, alego abila mugwoko kwariwa oto oto tiyo. Dok tipo pa wegiwa ma yam gubedo rwodi ci dong tipone okobo i kom wun ludito rwodi ma wun wutye i gangi ker mapapat-to weng i lobo pa Luo. Alego ni tipo eno-ni oti kedwu maber wek ada lutino ma wan watye ka nywalogi, tipo eno-ni bene diki mac okobo i komgi bene oti maber kit ma nongo wun wutiyo kwede. Dong kaka Luo, ka kiwaco ni Luo, Acholi, Langi, alu, acoli, jo pa dola, kabedo mo keken ka ma wun wutye iye, lwor, International. An abedo latin ker pa jo pa tong obyelo ataro wek anen got twa. An latin paco. An latinwu. An latin pa rwodi weny me lobo Acoli, ento gin mukelo an ka lok tin bot ludiro rwodiwa ma i lobo Acoli, an amito leko ludiro rwodiko ducu ma i lobo Acoli ni, tela ka wun wutelo, wutel tela ma lubbe kit ma yam wegiwu ma gubedo rwodi gutelo tela maber. Wek ada Wun wubedo tye, dok wuweko ada wun kobeddi wuleyo tela, tela kit ma yam wegiwa otelo kwede, en aye kit ma omyero wun wutel kwede ki kaka. Dok tela, in latela, pe cingi obed ki guna, kodi ma ludito yam owaco. In ladit rwot-ti me gang ker moni, pe omyero cingi obed ki guna, kombeddi ca wani ludito rwodi mukene dong cingi tye ki guna. Gimito jami mabeco beco en aye dong obed botgi. Luwotgi dong myero obed ka woti ma nongo te bongogi oket woko, en aye yomo cwinygi. Ka kilwongogi ni kacokke ka mo, ibinongo ladit rwot moni nongo tye ka tuko moto kane me cito ka moni, ento ludito rwodi mukene nongo tye ka yenyo bodaboda. ludito rwodi mukene nongo gitye ka cwakogi calo kwer ma gitye cwako ki i poto kaka lwo watelo tela marom dok wamiyo kare ki ladit rwot acel acel me telo cerene kit ma yam con wonne telo kwede onyo kit ma yam con kwari ki kwari gubedo ka telone kwede wawek otwero cing ludito rwodiwa. An amito loko tin ka maleng, an a wod jo pa Tong. Amito loko tin ka maleng ni, Gangi ker kacel acel weng telane weng rom aroma, dok rwom pa ludiro rwodi ma tye i gangi ker ma tye i gang pa Luo weng rwomme rom aroma. In ladit rwot me amuru pe iromo waco ni rwomi dit loyo ladit rwot me Payira. In ladit rwot me Payira pe iromo waco ni rwomi dit loyo rwom pa ladit rwot ma tye labongo. In ladit rwot ma itye labongo, pe iromo waco ni rwom me telani dit loyo ladit rwot ma tye i padibe? Rom aroma ku weny ki ludito ku weny ma gitye i lobo pa lwo, dok ludito lwo weny ma gitye i client mapapat. Wawek obworo gangi ker mukene. Owinye ki bot an malik adada ka ludito rwodi mukene gitye ka bworo ludito rwodi mukene ni pingo pe guo i kacokke. In ipe ki twero me bworo ladit rwot lawoti, pien ni gangi ker abila kit ma kikwero kwede weng tye papat. Pingo wan jo pa tong wa mwoc obyel ataro byel ataro wek anen got twa? Mwocca rom ki mwoc pa jo pa ira?

Chairman me group pe romo loyo gangi, dok chairman me group pe romo bedo ki twero mo keken me loyo gangi. Ludito rwodi, an atiyo ki lok ada, dok an atiyo ki lok ma abila mugwoko kwariwa oto oto otiyo cwako. An am not a man of yes sir. An atiyo ki ada. Rwot me amuro pe ki twero me cito ka bullying rwot acana.

Apila kit ma dano kwero weng tye papat, dak Rwot kono tidi, kono pud kinywalo mula amula, kono dong ye tike dong weng tar lidho calo pama ma tye i poto, nge atir ni rwomgi rom aroma, rwom ma tye i gwokgi weng rom. Kede wa Rwot pobec, Rwot pobec, en, Rwot alo, Rwot King Jafaya, rwomme rom aroma ki rwom pa Rwot acana. Rwot pa Labek rwomme rom aroma ki rwot Amuro. Rwot Amuro rwomme rom aroma ki rwot pa Dee. Rwot pa Dee rwomme rom aroma ki rwot Labongo. Rwot Labongo rwomme rom aroma ki rwot mo keken ma tye i lobo Acholi. Waweko rwako lok me politics i tela me gang ker. Tela me gang ker pe kiribo ki politics. An pwod pe awinyo i kwona ni Abila ocwalo Tibo me bedo agent. Peka awinyo i kwona ni Abila ocwalo Tibo mukene omyero obed task force. Peka awinyo. Ci pingo myero loko tela me gang ker obed politics? In macalo in ladit rwot ma ia ki i gang ker kacel acel weng, in omyero kibed ka cokke calo Muyeme muo i te yat-te, ma nok ka nok ni o imite kacokke kwica, imite kacokke kwica, nongo ca weng itye ka weko abila kene, itye ka weko tipo mugwoko kwariwa oto to otiyo kene, itye ka weko tipo ma tye ka gwoko kwo pa lutiniwa kene, itye ka lak calo dyel lapena ma tin oturo poto moni, diko oturo poto moni, diko moni oturo poto moni, adada in irwoti. Rwot pe woto atata. Rwot cawa mukene tye ki dano ma en oro ni omyero ci tim gin moni. Rwot pe cito i radio station tyen ki di ma un wuwinyo ni Rwot pa jo Waganda ocito i radio station tyen ki di ma wuneno ni obedo i radio station tye ka lok tyen ki di. Tyen kidii ma Rwot King Oyo ocito i radio station ma wuwinyo ni King Oyo tin tye ka lok i radio station tyen kidii pingo caro eni tye ka bino i lobo pa luo? Pingo? Chairman me group Young Lawyer wa gangi? Pe tye ngato mo ma tye ka kwero ni Rwot pa Ayira pe omedde ki bedo Rwot pa jo pa Ayira. Pe tye yo mo ma wan waromo gengone kaka luo. Rwot Acana tye Rwot pa ayera matwala, wang madiki mac akwone orwenyo ka dok eyero ngat okene. Ento en ma ludiro rwode gitye iye eni man kilwongo ni gurup ma cik ye me loko ngatu mo kekene dakika not ka itimo bal. Cik ye ma nyuto myero kong wangeyo ni poko kin gurubi, poko gin ma timme i gurup ki poko gin ma timme i gang en aye gin ma myero wan wangeyo. Wun kaka luwo mukene, wun pe wutye ka ngeyo pingo ludiro rwediwa mukene gujemo woko, pe gucito bot Rwot acana. Pien ni enoni obedo gurup, ka dong chairman pa gurup pe tye ka winyo lok mito eti ki mitine kene, gurup a ko dong ki i komi. Ci ka gurup oa ki i komi, omyero dong ocak dong yeto ludiro rwedi mukene ni a luming wigi pe tiyo. Keken ni gugengo wun camo gin ma nongo wun wumito. Pien ni wun nongo myero wuti ki gin ki gurupgi-ni wek wucam, wek wumati, wek wumwodi. Nongo myero wuti kwede kumeno. Ento an amito waco ni abila mugwoko kwariwa oto oto tiyo. Omedde ki gwoko ludito rwodi ma pe gucito i tim caro. kom bedo cawa ni abomination tye ka medde ameda i gang ker. Nga ma owaco ni i gang ker ki donyo ki war? War munyono cit wa ki i bor piny, war munyono ajwani, ki lwongo ni ajwani. War munyono ajwani wa ki i bor piny tye ka kelo ne ka walo ki lutino pa jok, ka walo ki lutino pa abila. Eno ni wun pe wungeyo ni abomination Eno ni abomination, ento wun pe wuye ni omyero kiloki. Wa munyono ajweni wa ki i bor piny, wun adada bene pud wucwako. Kaka lwo, ludito rwodi, wuil cing woko malo, wudok kong dok i gang ker macon ka ma yam wigiwu otelo ci wuto iye-ni, wucit dok ka kwere kong kunnu. Wucit ka kwere kunnu. Kombeddi cawa-ni, yen ma yam gwoko tipo pa kwariwa weng kinguno oko. Mono weng plan pa lurok pien ni gungeyo atir ni ngom pa acholi ngom pa acholi ka wan pe onguno yen mogo ma tye ka gwoko tipo pa kwarigi ni ngom pa acholi pe obe mane. Ma nyuto myero kong ingun yen ma tipo pa kwarigi tye iye ni wek tipo pa kwarigi obed ka lak ata. Ma wun ludito rwodi bene pe wungeyo gin eni. An ma aloko ni abida iloko keda. Waco iwiya ka dong bino idoga ka dong aloko. Ineno? Kong ma acel ka yam nongo ni wun adada otye gang, nongo myero wun aye wun aye lugeng yen pe gitong. Man ludiro rwodi weng odoko wacap, gudoko maniga, gudoko yeye weng. Wun wudoko wacap men keken. Yen otum moo ki gang. Tye ngate mo ma romo cito ka tongo ya ma in ibedo i tere ka nongo wun ludiro rwodi weng oto i wi obwur ka ma yam wegi wu to iye? Tye ngate mo ma cito wa i ladit Rwot kel diro wa mito tongo ya eni? Tye. Ngwec mony dong gubedo peke, dano odoko ogengi weng pingo wun rwodi pingo pe wudok i wi obwur ma yam wegi wu ogwoko wan pako to iye? Abila pa jo pa Ira tye ma kica, abila pa jo pa dibe tye ma kica, abila pa jo labongo tye ma kica, abila pa jo Amor tye ma kica, abila pa jo pa obec tye ma kica, abila pa jo pa labek tye ma kica, abila pa jo atyak tye ma kica, abila murumo lobo acoli weng. Wutim ira kica Ka ada lok man tye a lok pi ludiro rwedi ma un wuketogi i kom dok wun aye wuwiro gin, ka atye i loko lok gopa i komgi, timma kica, wutimma kica abila me gang ker ma papat weny. Gin eni cwero cwiny dano mada. Pingo wun ma wubedo i kacokke i gulu wutye ka cayo ludiro rwedi ma gin pe guo i kacokke kunnu? Wutamo ni nongo giming? Jo-ni enoni aye gitye ka lubo cik pa abila kikome. Apwoyo Rwot ogenga, Rwot ogenga abila mugwoko wan, ogwoko kwerewa oto to otiyo, Rwot ogenga me labongo. Apwoyo in dok apwoyo dok apwoyo dok apwoyo, abila omedde ki gwoko in. To i ada, wun ludito rwodi ma pe oa i kacokke aye i gulu, abila omedde ki gwoko wun, dok alego abila ogwok wun paka naka wa i wang towu. Gin ma wan omyero ekak alwo ennu, Kare otyeko oromo me loko lok ada, dok kare otyeko oromo me telo tela kit ma yang kwariwa otelo kwede. Waparo pi Young Generation, pe waparo pi wan. Watye ka paro pi lutino, kit ma yang kwariwa bene oparo pi wun ma kubbe oruleo kom macalo rwodi. Wun dong pe wumito paro pi young generation, wumito wucat kaka o, pingo? Miti me cente tye lamal. Gang ker yam kitelo ki cente, kede gang ker kitelo ki ribbe kit macalo kaka nongo omyero oribbe kede. Ka juku cente tye i dog ker kacel acel to ma juku cente, ento loyo moni me donyo i politics, an alokoko, KD Christo Hama, lalworo doki i mine, Awod Obyel, Obyel Ataro, Byel Aweko Anen Got Two, Patong, Rwot ma megwa me patong pe ebikob tyeni ni itye i cito i kacokke mo. In itye ka telo tela ma abili aye omiyo iri twero ni itel tela, pe tye ngat mo mumiyo iri twero. In itye ka lubo cik pa abila me tekwaro pa Luo. Tekke kit rwot mo keken ma tye ka lubo cik pa abila me tekwaro pa Luo pe ebicito i kacokke mo ata ma abila ma megi me gang keni pe oye ni icito. Inongo akciden nono i yo. Ibito nono Ibito ma pwod itidi nono. Pe ibitem. Lub cik pa abila me gang ker-ni. Gang ker weng rom aroma, dok rwom me gang ker weng rom aroma. Jo jokke malo. Abila mo gwoko kwariwa, oto to tio, omedde ki gwoko wun. Paka nakanaka wa inaka.